Ýigrimi ýaşyňyzda nähili bolandygyňyz ýadyňyzdamy? Köp adamlar bu döwür durmuşynyň iň gowy wagty bolmalydyr öýdýärler. Ýöne aslynda bu ýyllar ýalňyşlyklardan we lapykeçliklerden, iň agyryly rehimsiz durmuş sapaklaryndan doly. Eger yza gaýdyp barmaklyk mümkin bolsady, özümi silkip. Oýan, pikirleri hiç hili gymmaty bolmadyk adamlara gowy görünmek üçin wagtyňy ýitirme we hakykatdanam özüňe möhüm zatlary edip başla! diýerdim. Men durmuşymda mümkin bolan ähli ýalňyşlyklary goýberdim. Ýöne şolar hem ýaşlygyňda seýrek öwredilýän ajy hakykatlara meniň gözümi açdy. Eger sen häzir juwan ýaşyňda bolsaň, men üýtgeden durmuş sapaklarym bilen bu gün seniň bilen paýlaşmak isleýärin. Ýaşlykda sen wagt diýen zat köp diýip pikir edýärsiň. Her hepde dostlaryň bilen ýygnanyşyklardyr oturyşmalarda wagtyňy geçirip, üstünlik hasap edilýän zatlara uly üns berýärsiň we beýlekileriň sen hakda näme pikir edýändigi hakda gaty alada edýärsiň. Ýöne bir gün agşam men pulsuzlykda, aladaly we gamgyn ýagdaýda umumy ýaşaýyş jaýynda otyrdym. Şol pursatda men şol zatlaryň hiç biriniň möhüm däldigine düşündim. Beýnimde bir ýyldyrym çakan ýaly boldy we ahyrsoňy durmuşymy çynlakaý kabul edip başladym. Ýaşlyk bize iň ýokary dereje hezillikde geçirmek üçin däl-de, gelejegimiz üçin berk binýat döretmeklige berilýär. Birinji ajy hakykat. Adamlar size pikir edişiňizden has az üns berýärler. Biz daş-töweregimmzdäkileriň biziň her ädimimizi ýakyndan synlaýandyklaryna, ýalňyşlyklarymyzy ýazgarýandyklaryna ýa-da üstünliklerimize haýran galýandygyna ynanýarys. Emma hakykatda adamlaryň köpüsi öz aladalaryna şeýle bir girişen, We biziň barlygymyz olar üçin diňe durmuşyndaky gysgajyk pursat. Men ýaşlyk ýyllarymda, beýlekileriň meni işde-de, durmuşda-da kabul edişleri bilen içgin gyzyklanýardym. Men gowy gürleýärmikäm? Sypatym gowumyka? Ýa-da meni ýeterlik akylly diýip hasap edýärmikäler diýen pikirler bilen ýaşaýardym. Bir gezek iş ýerimde, ýygnakdaky çykyşymda azajyk ýalňyşlyk goýberenim ýadymda. Birnäçe hepdeläp men her kimiň arkamdan gülýändigine ynanýardym. we hemmeler meni ukypsyz hasaplaýandyr öýdýärdim. Şu sebäpli ukymy hem ýitirdim. Hakykatda bolsa, bu hiç kimi gyzyklandyranokdy. Ertesi gün bar zat ýatdan çykaryldy. Men bolsa näçe wagtlap özümi gynamagy dowam etdirdim. Bu hakykat diňe bir oňaýsyz pursatlara degişli däl. Sosial mediany mysal etsek, biz internetde suratlarymyzy, durmuşymyzdaky wakalary, gören-eşidenlerimizi goýýarys we adamlardan makullanmalara, laýklara ýa-da haýran galmaklaryna umyt edýäris. Ýöne adamlar edil özümiziň edişimiz ýaly, olary çala bir görüp, geçirip goýberýärler. Sebäbi olar hem öz ýazgylary we aladalary bilen gaty meşgul. Eger biz bu ýagdaýy kabul etsek, bu bize ajaýyp erkinlik berýär. Adamlar sizi yzygiderli synlaýarlar we baha berýärler diýen pikirden ýüz öwürseňiz, bu sizde täze ynam döreder. Size üns bermeýän tomaşaçylaryň öňünde yzygiderli çykyş etmegiň hökman däldigine düşünmekde uly güýç bar. Sen başgalary haýran galdyrmak we olara gowy görünmek üçin ýaşamagy bes edýärsiň we özüň üçin ýaşap başlaýarsyň. Ikinji ajy hakykat, duýgular sizi aldap biler. Bu iň kyn, ýöne möhüm hakykatlaryň biridir. Duýgularyňyz obýektiw hakykat däl, olar diňe töweregiňizde bolup geçýän zatlara çalt jogap hereketidir. Ýaşlyk ýyllarymda men duýgularyma esaslanyp hereket edýärdim. Gaharym gelen wagty dawalaşýardym. Gynanan wagtym meni alada edýänlerden özümi daşlaşdyrýardym. Tolgunan wagtym boljak netijeler hakda pikirlenmän bir karara gelýärdim. Her gezek duýgularym meni soňundan ökünen netijelerime alyp barýardy. Ýadyma düşýär, bir wagtlar ýakyn joram bilen bir ownuk uşak zadyň üstünde dawa-jenjel edipdim. Gaharyma oňa göz öňünde tutmaýan zatlarymy aýtdym. Şeýdibem ençeme ýyllap dostlugymyza zyýan ýetiren hereketleri etdim. Şol wagt gahar meni kör etdi. Dy. Emma tupan sowulansoň, mende diňe ökünç duýgusy galdy. Gynançda we lapykeçlikde bolan pursatlaryňyz ýadyňyzdamy? Kyn ýagdaýa düşeniňizde, näçe gezek öňüňizde goýan maksatlaryňyzdan ýüz öwürmek islediňiz? Bu işde, gatnaşyklarda ýa-da şahsy durmuşyňyzda bolandyr. Duýgularyňyzyň sizi aldaýandygyna düşüneniňizde, siz olara erk etmegi öwrenersiňiz. Üçünji ajy hakykat. Siziň ýakyn gatnaşyk aýlawyňyz kem-kemden kiçeler. Ýaşlykda biz dostlukly gatnaşyklarymyz baky dowam eder diýip pikir edýäris. Bu şowhunly içgin gatnaşyklar, umumy arzuwlar we gürrüňler dostlugyň hemişelik bolmagyny üpjün edýär. Bu adamlar seniň bilen mydamalyk galar we olar bilen durmuşyň hemme kynçylyklaryny bilebaşdan geçireris diýýär. Emma biziň ulalmagymyz, üýtgemegimiz we täze kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolmagymyz bilen adamlaryň saýlaýan ýollary dürli-dürli bolýar. Ileri tutulýan ugurlar üýtgeýär we ozalky bozulmajak ýaly görünýän gatnaşyklar tebigy ýagdaýda ýitip başlaýar. Ýaşlygymda meniň özümiň ýakyn saýýan dostlarymyň gurşawy bardy. Men olar elmydama meniň bilen bolarlar diýip pikir edýärdim. Emma köp ýyllaryň dowamynda bu gurşawyň barha kiçelýändigini gördüm. Käbir dostlar göçüp gitdiler, käbirleri karýerasyna ýa-da maşgalasyna üns berip ýitdiler, käbirleri bilen bolsa gyzyklanmalarymyz we gymmatlyklarymyz üýtgändigi sebäpli dalaşdyk. Şeýdibem wagtyň geçmegi bilen her kimiň seniň ýakynyň bolmaga mynasyp däldigine düşünýärsiň. Emma ýakyn gatnaşyk saklaýan töweregiňiziň kiçelýändigi gorkmaly zat däl. Bu kabul edilmeli zat. Dördünji ajy hakykat. Tertip-düzgün höweslenmekden has möhümdir. Her işde motiwasiýa bar bolsa gaty gowy. Siz maksatlaryňyza ýetmäge itergi berýän güýçli höwesi duýýarsyňyz. Ýöne höwes hemişelik däl. Ol köplenç gelip, birdenem ýitip biler. Onuň gelmegine bil baglasaňyz, bir ýere gitjek bolup ajaýyp howaly güne garaşmak ýalydyr. Siz oňa baky garaşyp bilersiňiz. Emma tertip-düzgün, durnukly we ygtybarly. Bu özüňi nähili duýşuňa garamazdan, goýan maksatlaryňa tarap hereket etmekdir. Ýaşlygymda men haýsydyr bir işe höwes bilen başlardym. Ýöne hyjuw ody sönensoň bu işden ýüz öwrerdim. Bu barada, Haçanda ýene bu işe gyzyklanma dörände ony dowam ederin diýip pikir ederdim. Emma beýdip maksada ýetip bolmajagyma düşünmeýärdim. Wagtyň geçmegi bilen bolsa duýgularymyz bilen däl-de, tagallalar, yzygiderli hereketler bilen hakyky netijeler gazanyp boljakdygyna düşündim. Motiwasiýa ody ýakyp biler, emma diňe tertip-düzgün ol ody söndürmän saklaýar. Bäşinji ajy hakykat, Durmuşda şowsuz bolan wagtyň üstünlik gazanan gezeklerden has köp bolar. Aslynda şowsuzlyk bize üstünlikden has köp ýoldaş bolýar. Emma şu ýerde düşünmeli bir zat, Şowsuzlyk bu diňe bir päsgelçilik däl. Ol mugallym. Ol nirede ýalňyşlyk öýerenimizi, haýsy hereketimizi gowulaşdyryp biljekdigimizi we maksatlarymyza ýetmek üçin aslynda nämäniň gerekdigini görkezýär. Ýaşlygymda men şowsuzlykdan gorkýardym. Emma wagtyň geçmegi bilen şowsuzlyklary şowsuzlyk hökmünde däl-de, eýsem, ösüş üçin mümkinçiliklerdigini görüp başlaýarys. Üstünlik gazanan adamlar, hiç haçan şowsuzlyga uçramadyklar däl-de, köp gezek ýalňyşlyk goýberenler, ýalňyşlyklardan sapak alyp, öňe gitmegi dowam etdirenlerdir. Altynjy ajy hakykat, gedemlik seni ýok eder. Gedemlik bu gämini aşak çekýän, göze görünmeýän labyr ýalydyr. Ol siz ýokary çykýandygyňyza ynanýan wagtyňyz aşak çekýän agyr ýükdür. Ol size özüňiziň üýtgeşik we elýeterli däldigiňiz barada pyşyrdaýar. Ýaş wagtyňyzda, siziň ýaňy karýeraňyzy, gatnaşyklaryňyzy gurup başlaýan we özüňizi tanamaýan wagtyňyzda, ol size hiç kimiň maslahatynyň gerek däldigine ynandyryp biler. Siz öz ýoluňyzyň ýeke-täk dogrudygyna we beýlekileriň başdan geçiren kynçylyklarynyň size degişli däldigine ynanýarsyňyz. Ýöne hakykatda, gedemlik bu hakyky ösüş ýoluňyzy bökdeýän duzakdyr. Ol sizi has gowulaşdyrýan zatlardan, ýalňyşlyklardan we tankytlardan gorkmaga mejbur edýär. Hakyky ynam, bu özüňi iň gowusy hasaplamak däl-de, hemişe gowulaşmaga taýyn bolmakdyr. Ýedinji ajy hakykat, Saglyk bu hemme zat. Ýaş wagtyň saglyk köplenç baky zat ýaly kabul edilýär. Biz bedenimizi ýeterlik uky alman, ýol ugruna kofein we çalt naharlara bil baglap aşa gynaýarys. Haçandyr bir gün saglygymyzy alada edip, oňa çynlakaý seredip biljekdigimize ynanýarys. Emma hakykatda, saglyk bolmasa galan hiç zadyň ähmiýeti ýok. Bizde pul, üstünlik, gatnaşyklar we maksatlar bolup biler. Ýöne beden we akyl saglygy bolmasa, Bularyň hemmesi manysyny ýitirip başlaýar. Ozallar men birnäçe gijeler ukusuz galyp, wagtynda naharlanman ýa-da başga çalt çözgütlere bil baglap bilýärdim. Bir wagtda köp iş bilen meşgullanyp bilýärdim. Ýöne ýaşymyň ulalmagy bilen şeýdip özümi ýuwaş-ýuwaşdan aýdyňlyk we durnuklylyk energiýasyndan mahrum edýändigime düşündim. Ilki siz muny duýman bilersiňiz, ýöne köp ýyllaryň dowamyndaky ukusyzlyk, ýalňyş iýmitlenmek we stres netijesiz geçmeýär. Saglyk bu diňe keseliň ýoklugy däl, saglyk isleýän ähli zadyňyzyň esasydyr. Maksatlary ýetmek üçin energiýa, aýdyňlyk, has gowy karar bermek we durmuşdaky kynçylyklara çydamlylykdyr. Hakykat, ýaşlykdan saglygyňyza maýa goýmak sizi geljekde ökündirjek köp zatlardan halas eder. Saglyk bu hemme zat. Onsuz durmuş çäkli bolýar. Sekizinji ajy hakykat. Maddy zatlar bagt getirmez. Biz gymmat zatlary satyn alyp, belli brend eşiklerini, iň täze enjamlary, has uly jaýy, täze awtoulagy edinip, hakykatdanam bagtly bolarys diýip pikir edýäris. Jemgyýet hem bize köplenç bu pikiri ündeýär. Emma ajy hakykat, maddy zatlar bize diňe gysga möhletli lezzet getirýär. Ýadymda, men halaýan zatlarym üçin pul tygşytlardym, olar maňa üstünlik duýgusyny getirer öýderdim. Men täze telefon, gymmat aýakgap, jaýym üçin gowy mebel alyp, gysga salyma kanagatlanardym. Ýöne basym ýene bir zat indiki bir täze zady isläp başlardym. Bu sarp edijilik aýlawynyň soňy ýok. Näme satyn alsaňyzam, elmydama ondan hem gowy zat bar. Ony edinsek özümiz has bagtly duýjak ýaly. Emma hakyky bagt bar zadyňdan däl-de, özüňiziň kimdigiňizden we gatnaşyklaryňyzyň hilinden gelip çykýar. Gözleglere görä, adam belli bir baýlyga ýetenden soň, Goşmaça baýlyk we zatlar onuň bagt derejesini ýokarlandyrmaýar. Esasy zerurlyklar kanagatlandyrylanda, puluň bagta täsiri az bolýar. Hakyky bagt içiňden gelýär we gatnaşyklara, tejribelere we ösüşe esaslanýar. Bu hakykatlaryň hersini alyň we üstünlikli we manyly durmuşyňyzy guranyňyzda olary binýat ediň. Ýoluňyzyň elmydama aňsat bolmajakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Ýöne netijesi muňa deger. Şonuň üçin uludan dem alyň, kynçylyklar kabul ediň we her ädimiňiziň sizi arzuwlaýan durmuşyňyza has ýakynlaşdyrýandygyny biliň. Halan bolsaňyz laýk basyp we kanala agza bolup goldasaňyz size gaty minnetdar bolardym.